Көн саен сезгә хәерле иртәләр теләү минем үземнең дә гадәткә кереп китте, дуслар. Әйе, сезнең белән күрешмичә булдырып булмый инде хәзер, шунлыктан бүгенге тапшыруны да ачабыз һәм экраннар алдына беренче юбиляршаны чакырып аласым килә. Ул да булса, Иске Кулаткы бистәсендә гомер кичерүче мөхтәрәм якташыбыз Яхина Расимә Расимовнаны. Аны тантаналы гомер бәйрәме, юбилее белән яраткан тормыш иптәше Рамил Рәшитович, кызы Ләйсән, оныклары Булат һәм Лейлочка котлыйлар. Әллә инде үзем сорый белдем, әллә үзем сайлый алганмын? Язмышымда гомерлек ярымны Сине бәгырькәем тапканмын. Шундый матур шигъри юллар белән башлый Рамил абый үз язмасын. Кадерле хатыным, көннәр узган саен, минем сиңа карата булган мәхәббәтем артканнан арта бара. Серле әкияттә иттең син бу гади гомеремне. Рәхмәт, җаным, авыр чакларымда аңлап, гел казанышларга этәреп яшәгәнең өчен. Рәхмәт, сөеклем! Шатлыкларымда мине күкләргә күтәреп, бәхетле итеп үземне хис итәргә ярдәм иткәнең өчен. Хатыныңны сайлаганда, бул, диделәр, син зирәк. Дөрес сайлый белү икән, чыныннан да ул кирәк. Рәхмәт синең әти белән сөекле әниеңә, бу дөньяга мәхәббәтем, сине китерүләренә. Әлдә ярый очраттым да, гомерлеккә яраттым. Үземнеке буласың дип, бер күрүдән җан аттым. Тым. Котлыйм сине юбилеең, матур бәйрәмең белән! Ничә генә тулса да ул, мин сине тик яшь күрәм. Яраткан, сөекле, газиз әнкәем һәм әбекәебез! Рөхсәт ит сиңа бу гүзәл бәйрәмеңдә иң җылы котлау сүзләрен җиткерергә. Газизым, гафу ит, әгәр ялгыш кына синең күңелеңә авырлыклар китергән булсам. Бел, әлеге көннәрдән алып, мин сине гел шатландырып яшәтермен. Рәхмәт, сөеклем, беркайчан да мине үгетләмәгәнең өчен, киресенчә, гел мине аңлап яшәвең өчен рәхмәт, әбекәебез. Син бит безнең хыялларны, теләкләрне чынга ашыручы тылсымчы. Безне үстерергә ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт сиңа. Киләчәктә бу игелекләрең изгелекләр булып меңләтә әйләнеп кайтсын. Әни дисәм, җылы карашларың күз алдыма килеп басалар. Әни дисәм, назлы тавышларың Нибар сагышымны басалар. Мин гомеремне синнән башка күрмим. Рәхмәт сезгә барсы өчен дә. Бирсен Аллам әткәй белән озак Яшәүләрен бәхет эчендә. Әле ярый бар сез диеп кат-кат Мин кабатлыйм иртә, кичләрен. Ябер Аллам, өстә үзләренә Яшәр өчен тагын көчләрен. Котлы булсын гүзәл бәйрәмнәрең, Теләкләрем саулык корычтай. Насыйп итсен бергә, бергә әле, яшәүләре озак кояштай. Хөрмәтле Расимә Расимовна, тормыш иптәшегез Рамил Рәшитович, кызыгыз Ләйсән, оныкларыгыз Булат һәм Лейлочка юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм юбилей бәйрәмегез белән котлап, алда да бәхеткә күмелеп яшәвегезне телибез.